Mae pobl a diwylliant Cymru wedi plethu'n dynn a'n tirwedd, ond mae ein perthynas â'r wlad a'r ffordd rydym yn ei defnyddio wedi newid yn ddramatig ar draws y canrifoedd. Gallwn olrhain hanes newid ein diwylliant trwy gyfrwng yr enwau a roesem i leoedd, a gyda phrosiect Cynefin, Gallwn deithio'n ôl mewn amser i ddeall bywydau a phryderon pobl oedd yn byw ganrifoedd yn ôl. Yn yr 1840au, fe gomosiynwyd cyfres o fapiau i gynorthwyo gyda'r gwaith o drefnu taliadau'r degwm. Mae mapiau'r degwm yn crisialu darlun o Gymru gyfan fwy neu lai, gan roi cip olwg ar ein cenedl oedd ar fin ei thrawsnewid. Mae Project Cynefin yn mynd ati i warchod, digido ac archwilio'r mapiau hyn, er mwyn sicrhau bod y drysorfa o wybodaeth sydd ynddynt ar gael i unrhyw un, ar-lein, am ddim. Mae'r mapiau yma yn cynnwys nid yn unig map o Gymru fel oedd e'n 1840au ond hefyd dogfennau sy'n cynnwys enwau'r pobl oedd yn byw yno a enwau'r caeau oedd yn cael eu ffermio ar y pryd. Mae'r caeau, wrth gwrs, yn enwau diddorol iawn yn adlewyrchu fel oedd Cymru ar y pryd. Mae'r mapiau yma yn cynnwys cofnod o enwau caeau gath ei wneud yn 1840au. Mae yna gae fan hyn o'r enw gwaith gŵr sy'n gau o faint bydde gŵr yn gallu gweithio arno mewn diwrnod. Um, o, bydde fe'n defnyddio pladur, siwr o fod, felly hen ddull o ameithi. Mae gyda ni uh, sawl cae yn, yn y cyfeirio at dulliau ameithi. Mae cae o'r enw dau bladur ar y cae ar y map yma hefyd. Um, wrth gwrs mae pethau wedi symud ymlaen ers hynny, ond mae'r enw yn rhoi cysylltiad i'n ymgyrchol gyda ni a sut oedd pobl yn arfer defnyddio'r tir. Mae'r mapiau yma a'r dogfennau yn dangos bod y Gymraeg yn gryf iawn mewn ardaloedd hyd yn oed ni'n ystyried yn Saesneg iawn y dyddiau yma, yn Maes Yfed ac yn rhannau o Ddwyrain Mynwy a Fflint hyd yn oed. Ond mae'n enwau Cymraeg i gyd i'w gweld ac dyna wrth gwrs oedd yr ardal, dyna yw'n etifeddiaeth ni a dwi'n credu bod e'n bwysig iawn i ni gofnodi hwn a ailddefnyddio'n etifeddiaeth ni gorau y gallwn ni a dyna beth ni'n gobeithio wneud gyda'r prosiect. Rwy'n credu bod y gwaith i ni'n neud ar y prosiect um, yn bwysig oherwydd mae fe'n mynd i fod yn help i'r rhain sydd yn edrych ar hanes lleol a hanes teulu nawr ac i'r rhai sydd yn, fydd yn edrych arno fe'n y dyfodol. Mae Project Cynefin yn digido'r mapiau hyn fel ei bod ar gael i bawb. Yn ychwanegol at hyn, rydym yn gweithio gyda gwirfoddolwyr ar draws Gymru i gatalogio'r wybodaeth ar y mapiau fel bod modd i bobl ei chwilio'n hawdd. Dim yn aml i chi'n gallu cymryd rhan mewn prosiect mor fawr â hwn lle mae pawb yn cyfrannu tuag at hanes y genedl, a honno'n genedl pwysig. Er bod ni'n fach, i ni yn bwysig, a mae hon yn mynd i fod yn prosiect lle mae fe yn dangos bywyd pawb, o'r top i'r gwylod, a fi'n credu dylech chi gymryd y cyfle. Mae gwirfoddoli ar Project Cynefin wedi bod o fydd um, i'n gwirfoddolwyr a mae fe'n gret gweld um, yr hapusrwydd yn y gwynebau nhw pan maen nhw'n dod ar draws um, enw um, un o'i teulu er enghraifft ar, ar y dogfennau um, deg yma. Gallwch hithau helpu Project Cynefin i ymchwilio i hanes Cymru trwy fynd draw i'r gwefan Cynefin dot Cymru. Ymunwch â ni nawr a dechreuwch ar eich taith drwy hanes a threftadaeth tirwedd Cymru.